San Valentinu hija l-festa li tfakkarna fil-kelma mħabba. Kelma li l-ħin kollu nismgħuha, hija importanti għal ħafna ċirkustanzi fil-ħajja tagħna. Ovvjament dak li jirrappreżenta San Valentino mhuwiex qiegħed hemm biss għal dan il-jum, Alla ħares hu, imma qiegħed hemm biex jirrappreżenta fattur essenzjali tal-ħajja li hija l-imħabba u li l-bnedmin tul iż-żminijiet fittxew, fihom infushom u f'ħaddieħor. Biss, x'inhuma hekk ingredjenti ewlenin biex anke anke relazzjoni, relazzjoni ta' mħabba tkun feliċi u ta' sodisfazzjon? Jien hawnhekk hekk ippreparajt għaxar punti, nistgħu nsejħulhom anke kmandamenti, bbażati anke fuq ir-riċerka imma anke l-esperjenza klinika ta' nies bħalna fis-settur, għaxar affarijiet li huma importanti biex relazzjoni tkun ta' suċċess. L-ewwel waħda hija r-rispett. Primarjament rispett li anke d-diverġenzi ta' bejnietna. Żewġ individwi m'għandniex xi ngħidu, Għandhom bagalja differenti, żewġ individwi għandhom fehmiet differenti, u l-kompromess huwa parti essenzjali mir-relazzjoni. Huwa r-rieda allura li anke nilħqu nofs triq. U allura l-ewwel punt importanti ħafna hija r-rispett lejn id-diversità, dej id-differenzi ta' bejnietna. It-tieni waħda hija l-fiduċja. Il-fiduċja mhux qed tagħmel referenza jekk xi ħadd għandux wiċċ ħadd ieħor jew le. Il-kelma fiduċja tirrappreżenta li dak li ħa jagħmel il-persuna l-oħra l-partner tiegħi, kemm fl-attitudnijiet tiegħu kif ukoll fi mġibietu, qed jagħmilha in buona fede, with good intent, u allura dak kollu li qed jagħmel qed jagħmlu għall-ikbar interess tiegħi. It-tielet waħda hija l-komunikazzjoni. U ovvjament aħna nafu li din hija waħda mill-ikbar raġunijiet għalfejn relazzjonijiet illum mhux vera jesperjenzaw nuqqas ta' kuntentizza. Illum il-ġurnata ngħixu ħajja fejn żewġ individwi fil-koppja jaħdmu, ħafna minnhom jaħdmu iktar minn 40 siegħa, u allura eh, dan jagħmilha diffiċli ħafna kultant li nsibu ħin li jkollna l-enerġija biex propju nirrelataw bejnietna. Iżjed minn hekk, ovvjament, għandna ħafna distrazzjonijiet, dak li jiena nħobb anke nsejħlhom f'sens anke metaforiku l-ħsejjes, okay? ħafna ħafna impenji, eh, ovvjament it-teknoloġija li, li xi ftit jew ukoll kultant anke tippreżenta eh, dina, dina l-isfida. Imma allura l-komunikazzjoni ma nix ngħidu hija t-tielet, it-tielet wieħed minn ta' qudiem jerġa' mill-ingredjenti importanti biex relazzjoni tkun eh, ta' suċċess. Ir-raba, ir-raba kmandament huwa l-impenn lejn ir-relazzjoni, x'vol diri. Impenn ovvjament nafu tfisser commitment bil-lingwa Ingliża. Tfisser li allura aħna matul u fil-ħajja tagħna aħna din nimpenjaw ruħna relazzjoni. ċoħe allura qegħdin nagħtu priorità lir relazzjoni li anka d-deċiżjoni li aħna nieħdu Noħduhom fl-aħjar interess tar-relazzjoni. Okay? Il-ħames, il-ħames eh, kmandament huwa li aħna ikonna attitudni karitatevoli lejn xulxin, ċoħe allura l-kelma karità mill-Grieg tfisser ukoll eh, u vera mħabba li aħna jkunu qalbna tajba ma' xulxin, ok, ġentili ma' xulxin, ok. Huwa hija kwalità importanti ħafna u x'vera għar-relazzjonijiet. Is-sitt kmandament huwa li aħna nieħdu gost bil-kumpanija ta' xulxin, ok? The fun element, ġerment il-fun element, jisu l-aspett eh, rikreazzjonali kun qawwi ħafna anka fil-bidu ta' relazzjoni, ma kemm huwa importanti li anka matul il-ħajja relazzjonali tagħna, ovvjament jista' jkollna diversi sfidi differenti anka tfal u vera. Huma wkoll huma barka, huma wkoll sfida u vera relazzjoni. Kemm huwa importanti li aħna nżommu dan il-fan elem li aħna nieħdu gost eh, ma' xulxin u nieħdu gost anka nagħmlu affarijiet anka bħala koppja. Is-seba, is-seba eh, kmandament huwa li aħna nkunu inkuraġġanti, ninkuraġġixxi lil xulxin fil-ħolm ta' xulxin, ċoe aħna nidħlu jew nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex aħna nidħlu fil-ħajja ta' xulxin biex aħna nieħdu interess fil-ħajja ta' xulxin u mhux biss hekk imma li aħna niffaċilitaw u nagħmlu kuraġġ biex il-partner tagħna jilħaq l-għanijiet li hu jew hi għandu. Okay? It-tmin kmandament huwa li nieħdu d-deċiżjonijiet flimkien, kemm huwa importanti li aħna mill-iċken deċiżjoni sal-iktar deċiżjoni kbira noħduha flimkien u noħduha fl-aħjar interess tal-koppja tagħna bħala individwi u bħala anka familja. Okay? Id-disa kmandament hija li nindirizzaw il-bżonnijiet ta' xulxin. Okay? inkluż anke, hux vera, l-bżonnijiet fejn tidħol is-sesswalità u allura l-koppja għandha jkollha dan iċ-channel, ok, dan il-komunikazzjoni fluwida fejn aħna qegħdin nagħmlu ħilitna biex kemm huwa possibbli nindirizzaw, hux vera, l-affarijiet li jagħmlu l-ħajja tal-persuna l-oħra iktar sodisfaċenti, inkluż is-sesswalità. Illum qed ngħixu ġo Ġo dinja fejn anke dan din it-tema qed tiġi diskussa f'ħafna hux vera setturi differenti u nafu li minkejja li s-sess mhux kollox huwa ingredjent hux vera fundamentali wkoll għar-relazzjonijiet intimi u romantiċi u għaliliex le. Aħna u nikkomunikaw daw il-bżonnijiet nistgħu ngħinu biex ir-relazzjoni sesswali matul iż-żminijiet tibqa' vibranti, tibqa' tagħti sodisfazzjon u nibqgħu anke naġġustaw ruħna għal bidliet ta' xulxin. Aħna nafu li l-ħajja evoluzzjoni u tant ieħor in-nies jinbidlu u l-bżonnijiet tagħna jevolvu biż-żmien ukoll. U allura huwa importanti li aħna u nikbru mal-passaġġ taż-żmien Aħna nerġgħu nirriindirizzaw x'jagħmilni kuntent, x'jagħmilni sodisfatt bħala uman, x'qed nistenna mir-relazzjoni biex anke dejjem ikollna anke aspettazzjonijiet realistiċi u marbutin mar-realtà. Dan kollu, hux vera, jgħinna biex dejjem inkunu in touch mal-bżonnijiet u max-xewqat ta' xulxin. L-għaxar u l-aħħar kmandament huwa li inti tħossok maħbub. Il-kelma mħabba f'diversi kulturi differenti tfisser affarijiet differenti. Jekk insaqsu l San Pawl probabilment mhux f'dik kif dik l-ewwel ittra eh, lil Korintin San Pawl jaqtalek qalbek, ok? Jispjega għandna xi tfisser imħabba. Probabilment jekk ikolli nsaqsi l-ħafna nies xi tfisser kelma mħabba, Kulħadd itini definizzjoni differenti tal-kelma mħabba għax ovvjament din il-kelma importantissima hija bbażata ħafna fuq in-narrattiva personali u familjali li dak li jkun irċieva. Jiena nħobb niddiskrivi l-imħabba bħala l-impenn u l-għażla li inti tagħti importanza, kura u attenzjoni lil xi ħadd. Ċoe allura inti fil-ħajja tiegħek għandek persuna li kważi kważi Qed iġġib il-bżonnijiet tagħha qabel tiegħek u hija din ir-relazzjoni reċiproka, ċoe dan huwa l-iskop tagħna. Hija lil hinn mill-perfezzjoni dik ma teżistix, ok? Imma propju inti din il-persuna tħoss din il-feeling profonda, din il-feeling sabiħa li tħossok maħbub. Mbagħad jien nemmen ħafna fija wkoll din il-konnessjoni ta' mħabba, din is-sensazzjoni ta' mħabba Tmur lil hinn anke mill-mewt, tmur lil hinn mill-ġeografija u jiena nemmen hija xi ħaġa eterna. Hija feeling terapewtiku sabiħ ħafna. Awguri mhux biss għal-lum, f'jum San Valentino, imma awguri għal ħajja feliċi flimkien.